Hi bantukin caanṭha caan sunglawi a kan petu kan Pathian min thangṭhat si ko seh. Tuzaan ah Pathian bia tein thazaang i hrawm ṭhan ding tein thazaang pek kan duhnak a ramkip in dawtmi nulepa ununau vialte hna rak ngai ve dingin kan sawm hna. I tuzaan i thazaang pek kan duhmi hna cu mino hna thazaang pek kan duh ngai hna. Mino nungak tlangval hna thazaang pek kan duh hna. Nuamhnak mun tein rak ngai ve dingin kan sawm. I ka vun chim ko lai i Baibal ca kai vun thimmi te cu phungchimtu kha a rak si lai. Phungchimtu a ngan hlei khat a hme pakua pahranak te kha a rak si lai. I hihi ka vun chim hlah bem hai ṭhi. Hihi phungchimtu hi a caṭialtu hi Solomon nih a no lio tiah a rak ṭialmi a si ti kha kan zapi te nih kan rak theih. I ka vun kal colh ko lai i Ka van chimmi te cu phungchimtu a ngan le khat pakuan pahrangnak te kha ka rak relṭi hna lai. Maw mino hna, nan mino nak nan mino sinak kha lawmhnak in hmang ko u. Nan no nan mino nan mino sinak kha hmang ko u. Nan no lio ah hin nan lung nih lawmhnak kha hmu ko seh. Nan duhmi kha tuah ko u, nan lung a duhmi kha hmu ko u, sihmanhsehlaw nan tuahmi thil paohah Pathian nih bia a kan ceih lai ti kha hngal ko u. Zeihmanh nan lungre i theihter hlah u, zeihmanh fahnak i pekter ti hlah u. Saupi nan no ti lai lo. A bia thluachuahpetu kan Pathian min thiang thangṭhat si ko seh. Hi kan rak hmuh dih bangin Mah pungcimtu a ngan lei khat a mi puan pahranak te kha zeidah si ti ahcun mu mino hna nan mino sinak kha hluknak in hmang ko law tiah kan ti. Nan no lio ah khan zeihmanh lungre theihnak i pekter hlah u. Nan, nan lung nih a duhmi kha hmang ko tiah a kan ti. Sihmanhsehlaw a donghnak ah Pathian nih bia a kan ceih lai ti ka hngal ko law tiah a kan ti. Cucacun dawtmi nulepa u le nau hna, mino hna, Thazaang pek kan duh na cu nikhat ah nazi kuleli chungte caan na ngei kei zong nih nazi nikhat kuleli chungte ka neih mi ah hin zeidah ka tuah zeidah na tuah timi kha i check hna u si a cheu nih vawlei pum saduhnak mah pum saduhnak he tiah malaysia ta chunna ka chim ah chun malaysia hin nai kalep e ante noknak phun zakip ante phunphun an tuah sihmanhsehlaw a donghnak ah Pathian nih dawkaw bia kan ceih hna lai a kan ti hi na ruat ve cang maw cuca cun nifa te nang na caan na hmanmi hi zeidah ka tuah pathian nih a duhmi a si maw pathian le pathian nih a duhmi ka tuah maw ti i i chek hrimhrim hna u si timi kha thazaang pek kan duhnak Ca cun pei Jeim a ngan pali a hme paritnak te. Kan hmuhmi cu Pathian cu nai u law amah nih an naih hna lai tiah kan ti cu cun Pathian hi kawlnak aw a si. Rom a ngan pahra me hleithumnak kan hmuh ṭhanmi cu Pathin Bawipa min a aumi paoh cu khamh nan si lai tiah a kan ti kha cucaahcun Pathian hi au hrimhrim ve hna ko sih. Na thinlung dihlak tein Pathian in au ve cang maw ti kha sawm kan duh hna i lamkaltu a ngan le ruk a hme sawmthum le pakhatnak kan zoh. an zoh ahcun Bawipa Jesuh Khrih kha zum law nangmah le na innchungkhar dihlak in khamh nan si lai tiah a kan ti. Cuahcun Pathian nih na thinlung dihlak tein na au ve cang maw, na zum ve cang maw timi hi thazaang pek bak kan duh hna. Cucacun pei nang na no lio ah hin Zidah na tuah vale ah hin nuamhnak maw na tuah sualnak maw na tuah Pathian nih a duhmi si maw ti hi ah i cheknak ko si thazang pek hrimhrim kan duh hna timi kha ah tuzan ah Pathian bia kan i ruah khawhmi Pathian nih bia a bia kan theihmi Pathian tu nih thluachuahnak kan pek piak ko seh hmailei ah kan i tong ṭhan te hna lai